זייט באגריסט, וואס הערט זיך? דאס איז פראסטע אידיש, דער פאדקעסט פאר אלע וואס לערנען זיך אידיש. און דאס איז שוין אונזער דרייסיגסטען עפיזאד! יא, סעזאן דרײַ קומט צו א סוף און איך האב זעהר א שיינעם עפיזאד פאר אייך. מיר וועלן הערן פון א צוהערער אלישבע וואס האט עפעס רעקארדירט וועגן איר אינטערעס צום נעהן, דאס הייסט מאכן קליידער. און איך וועל רעדן וועגן עפעס וואס איך פאראינטערעסיר זיך מיט, אידיש אויף יוטוב. זייט איר גרייט? גוט! לאמיר הערן פון אלישע'ן. שלום עליכם, איך הייס אלישבע, איך בין א אידיש סטודענטקע פון די פאראייניקע שטאטן, איך האב ליב שיינע קליידער, אבער אסאך היינטיגע קליידער זענען געמאכט פון פאליעסטער און אקרעליק, סינטעטישע שטאפן, ו. זיי זענען נישט באקוועם, צו הייס. ני, פאר א יארן האב איך אנגעהויבן אויפצונייען מיינע קליידער, געמאכט, איך האב געמאכט העמדער, קליידלעך, און אזוי ווייטער. איך נוץ וואטע, קאטן, און ליינען, לינען. איך ניי ביי האנט און מיט א מאשין. צום ערשט האב איך געהאט מורא פאר די מאשין, אבער עס איז נישט אזוי שווער צו נוצן, עס איז א מחיה. איך געפין אינספיראציע אין היסטארישע קליידער, אבער איך האב אנגעהויבן זיך צו פרעגן וואס איז אידישע היסטארישע קליידונג? וויאזוי זענען אידישע קליידער געווען אנדערש פון די קליידער פון זייערע שושנים? למשל אין הלכה האבן מיר דעם באגריף פון שדנות.

וואו! איך האב אזויפיל זיגס צו לערנען, איך זוך ארטיקלען, ביכער, בילדער, און אזוי ווייטער. די געשיקטע פון קליידונג איז א נייע אקאדעמישע טעמע. און אידישע קליידונג געשיקטע איז זייער ניי. לערנען וועגן קליידער און נייען איז א ווענטשורע. דאס איז אויך. זייט געזונט. האט איר ליב צו קוקן ווידיאוס אויף יוטוב? איך האב יא. איך קוק ווידיאוס וועגן קאכן און עסן, איך קוק אויך קאמישע ווידיאוס וועגן די אונטערשעדען צווישן קולטורען און אוואדע און אוואדע קוק איך אידישע ווידיאוס. וואס קען מען געפינען אויף יוטוב אויף מאמע לשון? אסאך! כאטש עס זענען נישט דא קיין סאך אידישער יוטובערס קען מען געפינען אלערליי ווידיאוס. איך וועל רעדן וועגן א פאר, און איך וועל שטעלן פארבינדונגען, לינקס, אינעם טראנסקריפט. ווילט איר הערן אידיש פון אמאליגע יארן? מען קען הערן אינטערוויוען מיט אסאך אידיש רעדערס. ווילט איר הערן א היימיש חסידיש אידיש? מען קען געפינען חסידישע רעקלאמעס אויף אידיש אדער לערנען זיך אביסל חסידיש אידיש פון יונגער מענטשן. און רעדנדיג וועגן לערנען זיך אידיש, מען קען אויך קוקן לעקציעס. איך האב זייער ליב פֿופֿצן מינוט אידיש פון מאטל דידנערין, ער שפילט אסאך ראלעס אין די ווידיאוס, זייער קאמיש. און אז איר ווילט לאכן קען איך אייך רעקאמענדירן די וועב סעריע איד לייף קרייסיס, אדער די ווידיאוס פון מיכל יאשינסקין, אזוי אבסורד. דער אמת געזאגט מענטשן שאפן אזויפיל אויף אידיש. יא מען טרעפט די אלטע אידישע פילמען און אסאך אידישע מוזיק, אבער דערצו זענען רעצעפטן אויף אידיש, מעשות, פיעסעס, און וויציגע סקיצן. האט איר געקוקט דעם שטיקל פון Mean Girls אויף אידיש? אדער וואס מיט א ווידיאו פון ח ו דניאל גאלבערגען וואו ער רעדט וועגען די געשיכטער פונעם שטעטעל דאקשיץ און קאכט פארפעל? מען קען אויך געפינען אנדערע פראסטע אידיש געסט אויף יוטשוב, ווידיאוס פון טיק טאק שטערן קאמאראן בערנשטיין, לעקציעס פון שולי אלישעווען און מוישעלע אלפאנסא דערצו. ייִדיש בליט. איך האָב אַפֿילו נישט גערעדט וועגן די אַלע גוטער ווידעאָס פֿון פֿאָרווערטס קאַנאַל. מען קען הערן די נײַעס, אָדער וויצן, שמועסן, וואָס עס זאָל נישט זײַן. די אַלטע ווידעאָס פֿון ראָס פּערעלען, וווּ ער פֿאָרט אַרום און רעדט ייִדיש, געפֿעלן מיר זעהר. וואס זענען אייערע באליבסטע ווידיאוס אויף אידיש? און האט איר אמאל געשאפן ווידיאוס? דאס שאפן עפעס אויף אידיש העלפט דאך אסאך מיטן לערנען זיך אידיש. איך האב לעצטענס געהערט פון א צוהערער וואס האט א נייעם יוטשוב קאנאל וואו ער פרואווט ניצן זיין אידיש,

איך האב זייער ליב פרעמדע שפראכן און ליטעראטור, און דערפאר האב איך געגרינדעט א קליינטשיק יוטיוב קאנאל מיטן נאמען Polyglot Reading אין וואס איך רעדט אין פיר שפראכן וועגן ביכער וואס איך האב געליינט אין דער אריגינאל שפראך. דעם ערשטן יאנואר איך האב אנגעהויבן אויף מיין קאנאל מיט ווידיאס אין דייטש, ענגליש און איטאליעניש, און דעם ערשטן פעברואר האב איך געמאכט מיין ערשטע ווידיאו אויף אידיש, און איך בין אביסל שטאלץ דערמיט.

אויב אזוי באזוכט מיר אויף מיין קאנאל און לאז מיר וויסן אין די באמערקונגען. איך קוק פאראויס צו אייערע באמערקונגען אויף דייטש, ענגליש, איטאליעניש, פראנצויזיש, און אוודאי אויף אידיש, פראסטע אידיש. א ווארעמע גרוס פון דייטשלאנד און בלייבט געזונט. נו נו, נישט שלעכט. איר ווילט מאכן א ווידיאו אויף אידיש? אויף יוטוב, טיק טאק אדער אנדערש וואו? פארוואס נישט? מען דארף נישט האבן א אידיש וואס איז אינגאנצן פערפעקט כדי צו רעדן און שאפן אויף אידיש. אז איר האט געמאכט עפעס א ווידעא לאזט מיר וויסן. פראסטע אידיש האט דאך אויך א יוטיוב קאנאל, און א דאנק סו האבן מיר אלעמאל נייער ווידיאוס דארטן. איך האב אויך אסאך שפיל רשימות, פלעיליסטס, מיט די אלער ווידיאוס וואס איך האב דערמאנט היינט אינעם עפיזאד. גיט א קוק און זאגט מיר וואס זענען אייערע באליבסטע ווידיאוס.